Арглаһынтан көнө солко туруорарга биһиги сатаан көмөлөһөр кыахтаахпыт туо. Олоруппака туруорбут оҕохайгын хиетен бараммыт. Ийэ кут диэн тугуй? Атын ити ийэ кутка салгын кукка химер хатаммат. Саха итагалын утары бараҕыт эбит. Киһи өрүгэр маппат информациялар этэ. Бүгдер бар дьонунан уруунаны тугу барын аптаах кудук туттаан аппахта мутуунуманы хытытар курдук. Ол энергиялар уйбак аргыгаларалар. Ол хата биһиги

Үтүө буолун күндү көрөөччүлэр уонна истээччилэр! Эһиги сахалыы подкаска киирдигит Көҥүл куйаар диэҥҥэ. Мин аатым Лидия Баишева, бу Елена Кондакова. Үтүө күнүнэн! Манна биһиги оттон олоххо буолар араас э, суолталаах көстүүлэри, оны түгэннэри ырытабыт, ол туһунан кэпсэтэбит. Оннуттан куруук санатарбыт курдук бу каналбытыгар подпискаланыҥ, санааҕытын кытта атыстаһыҥ, оннуттан биир да саҥа эфирдары көтүппэт гына Чураанчыгы баттаарыҥ диэн ыҥырабыт. Оното бу ааспыкка биһи эфирбытыгар биллэриллибит билэбипи курдук ыйытыыларга хоруйдааһын буолуо бүгүн. Онон бастатан туран эһиги көрөөччүлэри биһиги итиитик истиник олох махтанабыт. Наһаа үчүгэйдик көхтөөхтүк кыттыбыккытыгар бу YouTube нөҥүө комментарийга хааларбыккыт уонна WhatsApp-ка биһи хатаханнар чуолаан өсө слоттан бойуттарбыт наһаа үчүгэйдик эми истиҥ тылларын тилэйдибиттэр. Маната элбэх дьон наһаа үчүгэйдик кэрэхсээбит. Бу биэриилэртэн наһаа элбэҕи көрдүм, биллим хайда эрэ саҥа, саҥа баайы информация киһини толкуйдатар диэн ол аата биһиги миссиябыт бу сүрүн суолтабытын ситиһэн эрэбит диэммит онтон наһаа үөрэбит Онон дьэ бу ыйытыыларгытын барытын түмэн маннык олоробут. Онно кыра-кыралаан саҕалаан барыахпыта. Ча саҕалыахха, улаабакка кэмээбэккэ, бастакы ыйытыы маннык диэн. Ийэ кут диэн тугуй? Махтал. Ийэ кут, буор кут, салгын кут ити үһүөннэрин бииргэ аллаха ийэ кут ортотунан турар диэн ити ааспыкка биэриилэргэ Үчүгэй байтык сиһилии два д три д четыре д пять д ди ди кэпсэппиппитти ити барыта дьон эмиэ соһуйоробулу туох дыдыларын кэпсээтилэр диэн ол барыта уровни сознания диэн өйбүт санаабыт ханнык таһымҥа тахсыбытын туһунан диэн сөп ол гынан баттан баҕар ким эрэ сөпсүһүөс ким эрэ сөпсүһүөх ол гынан мин көрүүбүнэн ийэ кут диэн ити биһи эфирный пламмыт Эп ийэ кут диэн Валентин аска быһа араатаабытым дии двада диэн бу ийэ харысхала ийэ юбкатын иһигэр сылдьар курдук ийэ оҥорон таһар бытаурата диэн буор кут диэн бу биохимический состав эппит бу эппит симмит эт син была дии аха онто салгын кут диэн астральный план Ол аата бии сахалыы урут урут уруккуттан көрүллэр били сахалыы итэҕэлинэн сахалыы көрүүнэн три дыга эрэ дылы тахсар туһунан информация билигин таһынан тахсыахтаахпыт ол аата өйбүтүн санаабытын үрдэтэ таһымын үрдэтэ ол аата буор кут диэн бу билсииммит ийэ кут диэн бу аурабыт эфирный пламмыт бу ийэбит эмиэ биһиэхэ бу даже иммунитетпыт аураттан аха тутулуктаах туох биһиэхэ инфекция киирэр да киирбэт туити туһунан баймы пандемия кэмигэр киһи бэйэтин чуолаан үөрэтэригэр чуба кэмэтэ һэ ол иһин ийэ кут диэн бу эфирный пламмыт иммунитет аура сеп салгын кут эфирный план ол салгын куттан биха салгын нөҥө туох киирэри эми бу туох информация туох эмоциональная бырстыгын да мен уччалаан киирэн бардым ди олгун бу эмоциональный туохпут бу күн туруга эти барта жаяр сеп планета ол иһин холбор эти 3D реформа Олим биһи сахалар ол былыргылыы эрэ олор уһуктахпыт сайдыыга барар бу аан дойду дьонун кытта тэҥҥэ сайдыыга баран эми ментальный пламмытын үрдэтэн үрдэтэн үрдэтэн бу дууһабытыгар матрицабытыгар тиийэ тахсахтаахпыт ол сүрүн дьон билигин үксэ ыйытыы берер ди мин кимминий туохпунуй ити барыта салгын куттаһынан тахсар информация ол ин барытын ити ийэ кутка салгын кукка химер хатаммат Ол иһинэ ыараханы көрсөллөр. Үлүн бу саха итэҕэлэ, тоҕо саха итэҕэлин утары бараҕыт эбэтэр бу биһи былыр-былыргыттан инник былыр-былыргыттан хөп билэбин. Былыр-былыргыттан 3D уровеньтан кыайан тахсыбат этибит. Киһи өйүгэр баппат информациялар этэ. Билигин биһи сайдан истэхпит аайы, билин цивилизация хайда турар. Сеп ол иһин үспүөйдээн таһымыгар тахсыбаккабыт бил искусственный интеллект оҥоһуллан онон ыксааннар бул искусственно кутулла турар. Дьон аймаҕа бартын ылан көрдөх. Дьон аймаҕа бартын ылан көрдөх оннук. Сеп аны ол холобура ол ийэ кутсалгын куттаһынан тахсар битер бэлэм тоқ тоҥоһулланыппат. Дьон арааныыллар бу били хороҕор били эми информационнай били вбростар диэххэ дии информационный вбростарга бар ой бу билин трансформация бөҕө буола турар эһи бүгүн олордоххутуна бүгүн тугарагындахта мээнээх медитация кийдэх олоххут тостулар ол киһи олоҕо тосту мээнэҕ олорор олортон уларыйбат киһи тугар оҥоруохтаах өйүн санаатын бастаан туран өйүн санаатын уларыттаҕына били туох диэн бар киһи өйүн-санаатын уларыттаҕына даже привычкалары уларыйар привычка уларыйар гына аха туох диэтин кэмэлдьи кэмэлдьи кэмэлдьитэ уларыйар гына атын ыйыбай бэйэбит эмиэ дириҥ сахалыы хаҥара эмиэ үөрэнэбитчи бу маннык эфиргэ тахсан бу биһиэхэ эмиэ саҥа оҥоһуу була биһиэхэ да маннык эфирдэр ыыппат саҥа дьоҕур саҥа оҥоһуу даже олохпутугар били хардыыбытын улартахпыт аайы хаҥа нейронна сеть оҥоробут

Миэхэ вообще итэҕэйимэн дии куду истиҥ уонна бэйэҕит өйгүтүн санааҕытын сааһыланарга бу эфирдэр буолаллар. Ол иһин биһигитин үөрэтэ, туора мнениебытын хыбыыр иһин буолбатахпыт сөп. Ол иһин бу мин көрүүм инник. Лидияна сөпсөһөр Ити дисклеймерга курдук ити тус санаабыт тус көрүүбүт Ону бэйэҕит эмиэ биһигитин кытта тэҥҥэ баҕар өйгү-санааҕыт уларыйар буоллаҕына, өйгү-санааҕыт эмиэ сөпсөһөр буоллаҕына, үчүгэй, атыннык көрөр буоллаххыт эмиэ үчүгэй. Туох да буолуохха куһаҕан диэн суох. Сөп үлэһин мин санаабарыттан буор кут, ийэ кут, салгын кут диэҥҥэ эппиттээтим болуотун өссө өйдөмө була ыйытыы бердэххитинэ салгыы биэрилэр буолуохтар эмиэ арыйан арыйан иһиэхпит

Киһи бу саҥарара, хамнанара барыта маннык салгыны хамнатар, ол салгы хамнатаатар вибрация тахсар. Ити холобура бу билигин наар бу айылҕаҕа бу куйаарга ди сэрии темата хим би тахса турар онна херии буола турар манна хери урут ол били сектор газа херии буоларын би наатый бап боллахпыт на билин биһи чугас дьоннор бут сэрииге баран эмиэ олохторун бут жаталлар тыыннара быстар хайыр ол иһин

эми истэр диэххэсин туох барыта вибрация таһаарыан син били хаҥарарбыт тыаһыырбыт хамнанарбыт эбиһэ тура тыыс хамнаныы барыахтаах сеп оннаттан сыт эми бэйте туһунан вибрациялаах өң вибрациялаах өң эми вибрациялаах ол өңүнэн били өңнөңү эмиэ киһих информация тиэрдэр ол ин биһи холобура бу оонньуубуту ортого күөх өҥө халлаан күөх күөх хараҥа күөх туттабытый ди ити киһи сознаниятын кытта үлэлиир өңнөр оны да маннык токуйдаан да көйдөхө били чакараларынан эмиэ били чакара энергетик ойбоннор диэххэ син сахалыы ди ол ойбоннор били үлэлэрэ бу алтыс чакарабыт алтыс ойбоммут күөх өҥү көрдөрөр дириҥ күөхөҥө манна голубой сырдык күөх буоллаҕына ди манна дириҥ күөхөҥ ол иһин бу биһи оонньуубут остуол оонньуута бу туохтана игровой полета ин барыта халлаан күөхөҥ тоҕо диэтэргэ бу биһи дьиннээхтии иһи өйгүтүн уһугуннарарга анаан бу биир дөҥмү мээнэх туттубатаан бу барыта бу чинчийэн үөрэтэн ону хадарыһын биир үөһэттэн көҥүл куйаартан кэлбит ыраас информация тоҕо диэтэр бу оонньууга көһөн хааллым дии ол гынан баран ити инник вопрос баара дии бу Елена Кондакова хантан информациялар дии а Елена Владимировна бу туох үөрэхтээҕи туохтан ситимнээн кэпсиирий диэн бар бу холобура бу ону ман оҥорон таһаарарга бу кэпсииргэ миэхэ туохта үөрэх Уо, хэп. Олоҕум бар үөрэх. Ытты тухта үөрэх диэн албын булу олох бар. Дьиннээх үөрэх олох. Кэтээн көрөөһүн болҕомто кыра да деталларга уурааһын. Сэп. Онно ити эппитим курдук Наталья Ладинига үөрэн аһдьыбытым бу Пифагор нумерология тұраны мин чинчиер иделәхпин исследователь курдук дириҥник хаһа мин артохха да хөпсүспэппин мин туохха да итэҕэйбэккиһибин Сөп. Ол иһин онтукайым миэхэ көмөлөһөр. Көмө оҥорон, мин итэҕэйэрим үрдүк күүскэ. Мин итэҕэйэрим таҥараҕа, айыыларга буолбатах. Сөп. Таҥараҕа айыылар диэн биһиэхэ көмөлөһөөччүлэр курдук, ангеллар курдук, аанньаллар курдук тий. Архангеллар, аанньаллар. Көмөлөһөөччү бу ангел бу Лида да буолуон син. Хэп таҥар араас буаттыбытыгар баар дьонунан, аны биһи туспа ханныгар ангел абааһа буолан ду кут буолан ду салгын ду энергетический сгусток буолан буолан кэлэрин кэтэһэбит. На самом деле бу алтыаһы дьордоннор бу бааллар дьиннээх аанньаллар. Кинилэр нөҥүө элбэх паайы кэпсэтиниллэр. Ону биһи буоллаҕына дьэ көннөрө эчэ бу лида молбатах ханныгара Хесеттиин илебетер ханнык эрэ олох ханна эрэ Индияҕа олорор, үҥөҥө олорор баттаҕабын хыс тыырдылы киттиппит оҕонньору кытта кэссэттэхпитинэ, онно дьэ олох үрдүк таһымҥа тахсабыт. Онну буолбат. Аттыгар баар дьоҥ, ол иһин наар этэбин, киһитийии буолан, аттыгар баар дьоҥҥутугар болҕомто уурун. Кимниин кэпсэтэргитин, кими чугас аттыгытыгар киллэрэҕитий, кимниин чэйдиигитий, уу эҕит да буоллун дии.

Ийэ куппутун. Оннук. Ол иһин итини ситиминэн хайатахха ити ийэ куту эмиэ кэпсэттибитти. Оны эн туһунан кыратык хырдаттыбыт. Онно тоҕо бу эйигин этэлэр саха итэҕэлиттэн сайдан бараҥын саха итэҕэлин холонораҕын диэн биир ити эми саҕаланы тэттим ди бии саха итэҕэлэ ити два д три д ити салгын кукка дылы тиен хайдан бараммыт тохтоон хаалаатыыбыт

Хайбыга барыахтаахпыт. Олен биһи кинини холуннарыы, киттитии, баттааһын, утарылааһын диэн буолбатах биһи саха итэҕэлин халҕыы тардаһатыбыт. Салгы салгыы сайдыахха диэн. Ол иһин ити холобура сукка эмиэтен тураллахтар тоҕо энбэҕин миссия ду туора пророк курдухананнын диэбе курдук ти. Оннук буолбатах. Мин буолбатах бу үөрэх, бу метод, бу нима

Тоҕо диэтэргэ ити мин буолбатах, ити мин миигинэн нөҥүө, ону мин бэйэбинэн аһардаммын ыраастык тиэрдэхэтиибин. Онон мин саамай үҥэр үҥүүм диэн бу үөрөхтө ыытар буоллум, лекцияда буоллум, бу билигин да олор кэпсэтии арыйаары олорон ыраас эрэ информацияны тиэрдим. Кытаатан албыннаамым, албыннаарыгын дахына баһаста тохтот миигин. бэйэм бэйэм живышиям ким эрэ хантан эрэ кэлэн буолбатах ким эрэ кута ханнык да өбүгэ да ким эрэ абааһыта кэлэн миин тохтотиом буолбатах сэ ол мин бэйэм же бу суобаһым үрдүнэн бар высшаям суобас үрдүнэн бар высшая суобастаах эрэ буоллаххына киһи тахсар ол холобура суобаһа суох буолуо диэн эмиэ били иһиэхэ тугу эрэ именно балыйаары киитирэйдээри блин училами манипуляциялаары тугар туһанаары оҥороһатыыр буолбатах биһи чахчытына утаппыт чон кудубу мунньуллубут информацияны билиибитин үллэстэхатыыбыт аһаҕастык бор босхо бор босхо да диэн буолу босхо буолбатах иһи бириэмэҕитин лабыт биһи се иһи биһиэхэ бириэмэҕитинен

Бастатан, бастатан туран, биһи хаччы да төлүүр бол энергия бэйэбитигэр, ол иһин эти холобур эһи эмиэ биһиэхэ утары эппиэт суруйаргыт, аһа лайк туруораргыт иһити бэйэҕитигэр. Аһа ылынным, иҥэринним, бэчээт туруордум диэбит курдук. Оннук. Дьи, закрепляю диэбит курдук. Чараас эйгэҕэ бэлиэтэнэҕит. Чараас эйгэҕэ бэлиэтэнэҕит, ол иһин биһиэхэ дьигинэ эти үчүгэй энергетический обмен. Ол гынан баран бии иһи туруордаххытына туруорбатаххын бир бу биэриилэрбит ыытабыт тоҕо диэн биһи баар баарбытыттан үллэстэбит биэхэ баар ол иһин үллэстэбит хэт ол иһин иһи биэрэрги биэрбэхэ бээҕэ тоқ тоҕо диэн биһи от чистого сердца оҥоробут дии истиҥник манна кыдьыктыы бу хас биирдии бэлиэ туруорагы хас биирдии комментарий оҥорогу биһини

били уһуктар турук наада диэн хайдах даҕаны маны наар минньигэс наар үчүгэй наҕылыччы ону кыйдар турук буолбат диэн буолуох таахтаҕа диэтэргэ полуживые полумертвые диэн буолан хаалабыт ол эти вибрация били эти любой вибрация таһыттан киирэ вибрация били пинок под одно мягкое место был он син э билейин уһугуннары уһугуннары аха наһаа үчүгэй дии дьэ салгыы барыахха бу үһүс ыйытыбыт сөп бу билиҥҥи биһиги үйэбитигэр саха эр дьоно саамай үлэлиир хамныыр доруобай сылдьар кэмнэригэр ол аата эдэр сэнэх көлүөнэ наһаа аргылыыр буолуулар итини туох көстүүгэ тэҥниэххэ сөбүй эбэтэр урут уруккуттан баар доо арыгылааһынтан көнө суолга туруорарга биһиги сатаан көмөлөһөр кыахтаахпыт доо эбэтэр киһи бэйэтэ бэйэтин эрэ быыһыыр кыахтаах дуу хайдах үлэ барыан сөбүй

из-за содула бу һытыйан эрэр энергия содула аха оле астральный плаҥҥа ити арыга бааһылара куһаҕан дьалхаан бартатин нэһытар оннук маны абынан ити руунаны тугу бартын аптаах курдук туттааһын ити барта тридыны эрэ сайыннарар сайыннарар курдук гынан барамали хаппахтан мутууну маны һытытар курдук Сөп, ол иһин итинтэн кэҥээн тахсыахха наада. Рамкаттан, шаблонтан бу быһа быһа этииттэн даже. Интэн таҕыстахпытына эмиэ эр дьоннорбут төттөрү таҥараларыгар бу айбыттарыгар барыахтар. Ол иһин били наар иччилэри кытта алтыһыыҥ, ити эмиэ бобуулаах. Ол иһин саха итэҕэлэ кэҥиир сайдар туһугар хайдах да инник э, наар бииринэн уруккунан көрбүтүнэн сиэр-туом эрэ туһунан булуохта. Ол иһин эмиэ наһаа уһуйааннар айаллар, били уһуйаан бөҕө баар дии. Аха итэҕэл уһуйааччылар да баалар, ол иһин тука киннен наар былыр гынан хайыатылар ити наоборот хайдыы геппэт. Төттөрүтүн тантатын. Төттөрүтүн секта куддоңорон кэһэл. секта диэн ол атат тохтен буолары секта диэн били эбиһэт биир лидер курдук киһи баар болар ол киһи ону маны бобуу ханна бобуу бар оны биир лидер угуян эре эджи барар сиригер ол секта курдук болан калар ханна бобуу бар ол эбиһэт секта курдук она бравыла олохтонор иннигыныман иннигыныман иннигыним бу сер том ити барта бравыла ити барта

дьиннээх өйбүтүнэн өй-сүрэх мөккүөрэ суох буолар гына сэ ким да тугу да баппат ол иһин ити холобура эмиэ сыыһаны дьиннээҕи да араарабыт диэн боробалаан көрдөххүт нэбирдэ киһи бэлэмэт пиэт булуохтаах ити эмиэ ханныыр ыйытыыга элбэх баайы ыйытыы кирбитэһэ болчоҕон үнү хайда бу дьиҥи абынтан араарабыны элбэх баайы уһуйааччылар баалар элбэх баайы үөрү үөрэх бөҕө баар ол онтон хайдах таламмын кимиэхэ тэҕэйэбин дии кудух хас биирдии учуутал уһуйааччы бэйэтэ санаалаах көрүүлээх буолар диэн онно ол эмиэ ыйытыы баар холобур итэҕэл диэн бэчээт курдук биһитинэр итэҕэйин диэн эми ол сектантская же сеп ол иһин итэҕэллэр үксэ сектантская курдуктар даже религиями секта курдук ким эрэ итэҕэйиэхтээххин диэбит курдук дии олен холобура ити эмиэ бүгүн пасха күнэ болар була иисус воскресе иисус тэтэринен киибар көңүлстаада баранов курдук болуохтаахпыт ол иһин ким били итэҕэйэбин дитэҕэйбэппин дуу бу чахчы дуу чахчы буолбатах дуу диэн билэр кинэ киһи бэйэтин бастаан иһиллэнэ үөрэниэхтээх Бастатан туран, бэйэтэ холку, босхо булухтаах. Уонна боруобалаатаххына эрэ билэҕин. Истэн көрөмө, били барытыгар сүүс бырайдаҕайабын маннык сырсыахалаһартахпытына биһибэбитин булбаппыт. Олен холобура эбиһээт атын киһини истэбит, оны бэйэбитин истиэхтээхпит.

тас эйгэнэн буолбакка тас эйгэнэн буолбатах бэйэбит эппитин симмити ханнатан жалкыйан ханна туох баар бэйэбитин кытта билсиибит онно даже тахсар ол сана барыта төрүөтэ диэххэ дылы барыта бэйэбититтэн саҕаланар бастаан бэйэбитин кытта билсиэхпитин наада үөрэтиэхпитин наада диэн буолула дии сөп наһаа үчүгэйһэп аны былаа салгыы барыахха оҕо сылдьан истэр көрөр этим ону куттанан саппытым ол аата көрбөт буолбутум үчүгэй доо диэн Оту көрө дьон били эмиэ ийэ били оҕо дьон бары ийэ куттугар сылдьабыт. Ийэбит ийэбит аурата били ийэбит дьуппатын иһигэр дьуппа диэн мин дьиннээ дьуппана эппэппин дьуппа диэн аурата эмиэ аха ол иһин төһөнөн ийэ элбэх оҕолоох оччонон аурата киэҥ оҕус аха ол иһин оҕотун аайы кини алгыһа оҕотун аайы харыстал харыстабыллаах сыһыана били даже ийэ кутталара тохтуура били харыстаан куттанар буоллаа дебатта Ол иһин кыра эрдэҕинээҕитэ оҕо көрөр, хайыыр буоллаҕына онно ол куттала дьиҥинэ ити дьоҕуру ийэ ийэ куттала аһуоҕа буллар ини өйдөөн былыр оттон ким өйдүөҕэ дьи былыр барыта хайдара туох курдук ол иһин билигин кэлэн ол аата иһин бір үһүс хараххыт аһаҕас диэххэ

Эми сахалыы буолбатах инде бу би сахалыы кинигэлер эми хим бир үөретэбит чимчиэбит Владимир Алексеевич Кондаков кинигелерин иһин эми аагабыт олиманна холобура сахалары холуннар эрэ диэн буолбатах холобура ти даже Иван Гоголев эми киниgelергер ити сахалыы ойуун шаман хайдах күйүн туттуохтааҕын ханнык кэмнерге түгеннерге диэн барыта наачүйдүк сиил хуруллан турар

проекка баар диэххэ дии проекта отон хордотон көрдөххө а так ити биһи улуу дьон ити хуруйааччылар да була эбэт матырцалары мин көрөбүн аха төрөөбүт күннэригэр туохыллах хоруктаах кэлбит дьоннорун оннаатан бу киэҕэ чахчы фантазия дуу чахчы көрөр дуу чахчы туох туону көрөн эмиэ мин эрэнэбин дөрөммэппин дуу диэн олейн ити Иван Гоголев кындыл кинигэлерин аарың диэн Ыҥырабын. Дьара насалхыы баран иһэххэ Маннык диэбиттэр сеп, маннык санааһуруйбуттар. Мин санаабар, киһини абааһы көрөр киһи суоҕун кэриэтэ буолуо. Киһи атын киһиэхэ ханнык эрэ өрүтүн, эппит этиитин сөбүлээбэт дьон элбэх. Чугас киһиттэн ыарахан тыл истэр кэмҥэ мин хомойор кыыһырар түгэммэр хомойорум кыыһырарарым оннук буотах диирим хара турук дуу диэн от ити хомойуу хомойуу уонна өһөргөнүү атын туруктаахтар сөп орто киһи хомойуон дэһин өһөргөнүөн дэһин ол гынан бара ити турукка угаамык канада Ити бар түгэннер. Ити киһи олоҕор ханна баар көрсүөнүн. Киһи бар тоххомо это естественное явление били. Ытыыр, күлэр, да курдук сеп. Ол гынан баран билети бастаан хагалырыгар киһи киин аваха көрөрө диэн ди кырдьыкити нуччалы не человека нет проблем курдук. Киин аваха көрүү киһини кыраан кэриэтэ. Эп киһини быһа отуу, били абаха көрө-көрө киһини көрдүн деп этебин диме холобура абаха көрө-көрө эн уубун атырыбыгын олорохпун син куһаҕан хара санаабынан сэ олин киһини абаха көрүү буолбатах киһи холобура ити мин ити вообще личностка көспөп баайы холобура эн лидия никкин диэбэххэ лидияны инник гынарын тугу гынарын тугу инник эппитин аха бу именно поступоктары жалкааннары эре ырытык кахеп так личностке көһөмүөх канада тоҕо диэн личность хаһан бар бу бу сыыха турук туора оҥорбутун көннөрүөн син ону аһаҕасты кэпсэтен отто ити өһөргүн хомойуу диэн хороҕор личностке көһөөһүнтен ки хомойуон син

ийэҕэ махталбытынан бэйэбит ону эмиэ толоробут ол ийэбит ыарыытын ийэбит ол хатаан таптаабатах була кини эми бэйэтэ болячкалаах курдук бэйэтэ дыраалаах курдук була дьи дьөлөҕөстөөх энергетический сет ону биһи киниэхэ махтанамы кини ыарыыларын бастарын эми эмтиир залатать диэбит курдук аха заплатка курдук оҥортох бүтүн син аха ийэ ытаама ийэ хомойума Ол иһин били наар таптал диэн мяч в одни, в одни ворота. Дьон наар таптал ылаһатыыр, тапталы биэрэр эрэ тустаахпыт. Таптал ылар кыахпыт суох, тапталы биэрэр эрэ кыахтаахпыт. Тапталы бэйэбит эриспитигэр бэйэбит үүннэрэр кыахтаахпыт сибикки курдук. Аха. Хибеккини хантанар ылааһын, олаата быһан баралар силиһиттэн быстыбыт ыллыбыт диэбит курдук. Ти таптала мионнук. Кимтен эрэ ылаһатаатахпына биһикини силиһиттэн быһан кээбит.

Дьэ, аны баран иһиэххэ эмиэ. Салҕыы маннык диэн ыйытыы кэлбит. Эр киһи этигэр-сиинигэр дьахтар дууһата баар буолуон сөп дуо диye. Ити эмиэ дуу дууһа туһунан кэпситтэххэ, дууһа сул ити биһи наһаа үчү номох бар ди. Сахалыы боонньук оном оҕустууппут ону эми көрүөххүтүн син кут сирге кэлэрин туһунан номох ди. Ютубка бар. Сеп. Кут половой принадлежна агуах. Уол да, кыыс да буолара биллибэт кут хадаачалардаах эрэ. Аа, уол буолара дуу, кыыс буолара дуу ити аҕабытыттан тутулуктаах. Иту аҕабыт бэйт өйүнэн талбат, уже как карта ляжет диэбит курдук. Хайдах хромосома, хайдах били ким туох били түргэн айда оҥоһуллан тахсар, ол иһин ити аа, били оҕоҥоһуутугар клетка яйцеклеткаҕа хайдах хромосома эр киһиттэн киирэ охсубута ол оруллаах. Кут бэйэтэ чө кэлэргэр билбэт була. Кут бэйэтэ билбэткин иһа да чаҕара болҕомто уурар. Аха мин бу ине оҥоруохтаах ман оҥоруохтаах ине күннөрүнүөхтаах ман өйбүн ханаабын ону барта дьонунан эрэ через. Аха олен карма дьону кытта сыгын. Карманы били действие эрэ диэн кудаханыылар диэн на самом деле карма диэн действие сәтселән диэбит кудук тий. Сәтселән ол киһи хасыһымытыттан. Ол пещераҕа олорон ду ханна эрэ ол айылҕаҕа соҕотохтуу олорон бэйэм бэйэбэр өйбүн санаабын саһаланарым эрэ буолбатах. Аха, өйбүн саһа ол били киһини абааһы көрөбүн ду, киһиэхэ хомолтолоохпун ду, киһиэхэ өһүргэниилээхпин ду диэн ону илин ити хомойуу, өһүргэнии кылгас кэм буолуон син саһаланарга өйбүтүн хостоон таһааран бу тоҕо инник мин толкуйдаатым, тоҕо омун бу киһиэхэ маны илдьэ сылдьабын диэн. Чахчытына киһи эһиэхэ гыдьынаар куһаҕан оҥоробул ол киһиттэн дистанцируйсук ыраатар ордук хотя бы на время ханнык эрэ кэмҥэ бэйэбит өйбүтүн сааһылана бэйэбит өйбүтүгэр сааһыланнах обычно дьоннор үксүгэр туох булаллар биһи испитигэр туора бааран көрдөрө сатыыллар олин биһитин хомотор өһүргэтэр дьоннор үксэ биһитин быыһыы кэлэллэр экзамен курдук Оны именно бу болевой точкабытын тугу эрэ кистенэһэ дьабытын туора хом ханаа куду тута хажырбытын бу холобура эн билиэххин син например мен или билимиэххин дэһин мен ийэбэр нохо хомолтолоох ийэбэр өһөргөнө или агабар тута хажырбын эн бээн да ону билбэххагын наар ол теманы ария туруккун син оны мен иха хөргөниэхпин синен наар хориен миигин хобус сире миин таарыйаан соруйан дииллэр соруйан эн соруйан гынаҕын диэбит курдук ти олен онтон эми этиһи хомой суунан тахса олен ханна хомойобут онно болҕомто уураммыт бэйэбитин анализтанан бэйэбитин кэтээн көрүөхпүтүн наада тоҕо мин инна хомойобун бирут эдэрит дьон эми кэргэмбэр биле дьахталлар үксэ кэргэннэри өхөргөннөр эдилэхтет эми норма булла ди

Кыыры оһохтаахпын, аха кыырыахтаахпын үчүөрэ буолуохтаахпын хомойор ити хара куһаҕан мин эппитим курдук хараны төһөнөн элбэхтэ элбэҕи ылынабыт көрүнэбит бэйэбитигэр оччонон опорабыт опора ол харабытыгар ытар дьигинэ аны биһи былаана наар опораны кимиэхэ эрэ туохха эрэ сырдыкка эрэ сырдык Ол харабытын билэн били хараны туһа оҥорон таһаарар. Сөп улаата хараны туһа оҥорор диэн улаата киһини өлөрөһөнү киһини кырбааһыны буолбатах идатын дьалхааннар сөп. Ол гынан баран итини эмиэ анализтан кэтээн көрдөххө дохтур ол гынан битиннэ ыйытыга эми арыгы туһунан бар дии эттим дии арыгы астральнай ол гынан баран Арыгы ийэ куту тугун дьуппатын били харыс халдьык бүгүн ытыртатардан били эми аска эппитимди киһи арыгы биир да глотуга арыгы истэхпитинэ клеткалар бу бары итири аалар кутуктар эми болҕомтолору өһүтэр вниманиялары өһүтэр онно били дьаатынан туолаллар уонна биһиги харыстанар тохпут сүтэр арааһынай дьалхаан барта аргыттан тахсар наһаа үчүгэй күүстээхпэ энергиялаах дьоннор ол энергиялар уйбакка аргыгаллараллар ол ити бу бырааппытыгай бытар аргыгалларар бу наһаа үчүгэй киһи наһаа туох киһи тоҕо аргыгаллар да диэтэхтэринэ энергиялара күүһэбэт ону кыайан халгыы иппэккалар бу ар шаблон олорор буоланнар сайдар соллор хокл ыксаан иһэр курдук буолуохтарын син эти биир көрүҥэ иккис көрүҥэ өбүгэ

Холобура ол иһэр киһи бэйэтэ өйдүөн наада. Сороҕор, блин, маннык биһи тимирер кеме дадна тиийдэҕинэ анньыллар кыхтахчы. Хороҕор бу комфортная зона аһыдьар. Иһээччи да дьон бомштар даҕаны эме комфортная зона аһыдьар буолахтарын син мин дьоллоохпун маннык. Иһим иһимин тытыман диэбит курдукчу. Инник киһи хаби көмө кыйын оҕорбаппыт. Киһи көрдөһүөн наада. Олох хатаммат буоллум, кытаатан көмөлөһүн диэтэҕинэ биир да көмөлөһөр кыахтаахпыт. Тап, биһи тапталбыт күүһүттэн биһи кинини эрдэ атаҕар туруора ыксыахтаахпыт. Эп, үксүгэр дьон били киһи көмө көрдүүлүгүнэ көмө ол иһин били отапливать улицу диэбит курдук. Биһи сылааспыт тапталбыт пустойга баран хаалар. көмөлөһө хатыыбын көмөлөһө хатыыбын онно төттөрүтүн өссө үөҕүллүбүн ол иһин киһи бэйэтэ хороҕор блэти Порфирий Иванов иһин курдук иһээччи бэйэтэ тиинэ хатыр тиинэ хатыр кыйын өлбөччү ыксаан биле тимирдине хатыр биле тоҥо хатыр үлүйэ хатыр тохталбат онтон дьэ бэйэтэ чахчытына таҥара көмөлөс туох диэн баран аха ол иһин хороҕор Бии таптаан туран мээнээх кэтиэхпитин бириэмэтин кэмин кэтэһиэхпитин наада буолар. Дьэ, ол иһин аргылыыр киһиэхэ бile дьэ ниһээччигин оннук маннык дьидьидэлби үөҕэ-үөҕэ түрүйэ-түрүйэ кыйын быһаабаппыт кинини. Түктэритинэ наоборот бу хостоон таһара таһарабыт

Киһи ааһыахтаах түгэннэрин аһардыбакка буолаһатыгыт. Итиннэ биһи эмиэ ити асыка эмиэ үтүөрүт, мөкүөрүт, хадды эргиллэн тахсарын билбэппит диибитти. Олен сорогор ити үтүөбүт түктэрите мөкүө болан хаалар. Холор ити бабушканы эрдэ уолунан туоратаан, бабушка бэйти аажы уолун туору өтө. Аны дьэ добрая атырары уолу туоратан оһолго. тиксэрииди ол иһин көмө эми кэмигэр болуохтаах көмүгэр ыксаабакка били хороҕор эппитим курдук биһи көмөлөһүөхтээҕэр түктэри дьаамаларын дириҥэрдэн биэрэр түгэннэрдээхпит сөп ол иһин итиннэ эмиэ болҕомто чахчы ол иһин эйиэхэ көмө наада да тоҕо хатаммап туох нааданы туох кыһалҕаттан иһэҕин ини кэпсэтиилэри

тахха турар дии оната чолоон ити арыгылааһын туһунан эн үчүгэй баатык сиһилии били родовые программы диэн үөрэхпитигэр бонусный урокка наһаа чудик сиһилии кэпсээбитин мин ютуб каналбар аһаҕас баар баҕа алкоголизм дии алкоголь чэтини көрүөхпүт нуччалыы только бар булааны инне ссылкатын өссө сыһарын береппит диэт чоҕуна

түктэритин сигилэһэн ити киһи өйүн-санаатын вообще два д кыллар курдук кылларга эрэ көстөр ити тохтор буолан тахсаллар сөп эми три д даже эбэтэр өссө маннык диэн эппитэ болуя холобур чэмин быжахтарбын дии баҕар эр баҕайы эр дьон курдук маннык характердаахпын хаачыстыбалаахпын ол эр киһи хаачыстыбата диэн буолбатах ол били хороҕордьахтар дьиэҕэ лидер буолан син эркиитен түктэритин хамнаҕас буолан кэлэн син аны били эр дьон инник болохтаахтар дии адьатар көҥүллэммэт эмиэ дигине дьахтар эн инни эн ини уйаҕын эн ини кыайаҕын эн инник буолаары кэлбитин дии

логически киниэхэ манна бартын уураһатыр быһааран биэрдэххэ өйдүүр олен билда махыҥҥа да барарга бартын хуруйан биэрэх киниэни мана баҕар хаһан эмэ пицца астыам баҕар хаһан эмэ бэрэскэ астыам диэн впроп фаршын ылбат кини көннөрө бүгүҥҥү хадачанан

тугу уолу бартын көрөр диэбиккэ эр киһи уох көннөрү устугурдубат дьэ салҕыы тоҕо оҕолор төрөппүттэрин дьылҕаларын хатылыыллар от ити эмиэ бастакы биэригэ ханнык эрэ биэригэ этэн турабын дии ыксаан кэргэн тахсаан ыксаан оҕолонооһун кэмигэр буолбатах буллаҕына

утарылааһаан курдук бэйэбитин противоречивай туох оҥостаатыбыса ол оннук түгэннэргэ кэмэ кэллэҕинэ үүт күчү хатылыыбыт тоҕо диэтэргэ били мин бачыҥкабын кэппэххэлиэҥин эмиин ырытыма диэбит курдук ди ол иһин оҕо төрөппүтүн сиилиир одуулуур браво хуох Онну гынна да хатылаан киирэн барар. Дьэ бу мин ийэм инник сыыспыта маннык сыпта билкинер сыстарыннар хостон таһары. Ол гынан баран били оҕо көмөлөһө кэлэр. Сиилии буолбатах. Өтө көрдө бу төрөппүтүмүнэс ону биһи көмөлөһүөхтээхпит. Сиилээн үөҕүтэлээн мөҕүттэн буолбатах.

аны ыараххан түгэннэри көрсүбэт. Улаата бэйэтэ эмиэ ыарахханнары тугу эрэ соһордоох. Тугу эрэ өйдүөхтээх. Олен ити хатылааһын диэн, улаата итиннэ эмиэ анализтаан көрүөххэйин. Бу уна хороҕор ити туох диэн бар эмиэ өбүгэ тематыгар кэпсэниллибэт түгэннэр. Холобура, күүһүлээн оҥоһуллубут көсүү оҕото эҥин итин Кистэлэҥнэр. кистэлэҥнэр киһи кэпсиэн кыбыстар, или туохтур оннук түгэннэргэ ол тахха турар тахха турар. Саҥарын кэпсээн бу мыльный пузырку дети лопайса гыныахтаах диэн. Төһөнөн элбэҕи кистиибит ол тайнай явнай буолаһатан оҕолорунан через эмиэ таххан кэлиэнсин оҕолорун нөҥүө.